Yoq, olar qıyanetlik yapmaylar, amma söyleyler pek çoq. Utandırıylar, nasıl sen giyinesiñ, nasıl sen laf etesiñ, sen pek çoq külesiñ. Allah, Allah, men sevgi, sevem, menim yaşayışımda öylese, öyle külem. Kemançeniñ telleri.

O molla edi, Molla Osman ağa, ve Aysereste onıñ tükânı bar edi. Onıñ içün Ablel ağabımız barıp biznen, Özbekistanda da bizden edi, amma Özbekistanda tikaran onı deñiştirdiler, Dukancıyeva oldıq, Able. Amma kendisi o tükânci, onıñ içün men özümni yırlarnı yazam Dilâra Tükânci adından ve öz instagram saifemni de öyle alıp baram. Men sekiz yaştan başladım yırlarımnı yazmağa. Anda men baştan rusça yazar edim, amma soñ oquv yurtumğa kirgende men istedim bile bir Dünya, dünyağa belli olmaq. Onıñ içün bütün menim yırlarımnı inglişçe tercime yaptım. Men yaşar edim ve bekler edim, ne vaqıt meni bir prodüser körecek, meni nasıl bir yıldız yapacaq. Amma soñra biz Eminenen baqtıq bir film, bir qızcıq içün nasıl bir ağlanıçlı bir. Film, anda onıñ hastalığı bir bar edi ve o bir şeyler başladı unutmağa ve öyle bir pek yaş olğanda öldi. Ve men öyle bir eyecanlandım bu filmden, men deyim, biz bilmeyik ne biznen olacaq. Men böyle bir yazam, yazam türklermni, amma bir sualarnı eşitmey em neden ğayrı. Ve ne içün men birsini bekleyim? Çoq şey keçtik Eminenen. Üçünci sınıfta olğanda men pek istedim kemanede çalmağa. Babamğa, anamğa qulağında astım, deyim, men pek, pek, pek isteyim çalmağa. Televizordan Asiye Ahatnı kördim. O yırlar edi, çalar edi. Ve men pek eyecanlandım ve istedim. Soñra muzıka mektebi var edi tek Sudaqta, o, on altı kilometr bizden. Amma men özüm işimni yaptım, gendim ve meni alıp kettiler anda muzıka mektepke. Ve anda men oqudım ve Sudaqta bar edi dağan öyle bir pek güzel nam qazanğan qırımtatar ansambli Suvdane. Ve onda edi Elvira oca, bizim pek sevimli ocamız, o meni yırlamağa ögretti. Ve bu ansamblnen men beş yıl, ğaliba, edim, qatnadım bu ansamblge. Ve olarnen, bu ansamblnen biz Frantsiyağa da bardıq, Türkiyege, Karpat, dağan çoq memleketlerge, Makedoniyağa, qırımtatar türkülerni. Muzıkanı bütün dünyağa köstermege istedik. Soñra ise böyle vaqialar oldılar, biz köçtik mında. Men on eki yaşında olğanda anam keçindi ve bir yıldan soñ babam kene evlendi ve mında biz köçkende endi mende ekinci kadem doğuldı. Edi eki edim. Endi biz üç qız qardaşmız. Qaraçölde yaşar edik, amma mektepke şeerge bardıq. Üçünci mektep bizde bar, umumtasil mektebi, pek güzel. Men anda pek çoq dost taptım, biz daa da olarnen pek güzel dostlaşamız. Ve mında bardım muzıka mektebi. Mında da mende pek güzel ocam edi, Erin Ekremovich Şemşedinov. Ve. Onıñ içün o meni pek güzel bizim oquv yurtumızğa, Çaykovskiyniñ adına muzıka oquv yurtuna o meni azırladı. Taptım, Aqmescitte Osman Jumalödinovnıñ studiyasını. Yazdım, men deyim, men isteyim öz yırımnı çıqarmağa, yardım etesiñiz? O dey, ya. Ve men bardım ve onnen endi. Pek çoq yır çıqardıq. Birinci on doquzıncı yılda edi, ingliz tilinde, Cold Blood. Birinci men anda yırladım ve kemanede çaldım. Soñra dağan bir dane edi yır, inglizçe, Under the Stars. Ve soñ, on doquzıncı yılda men işittim Halise Ablayevanıñ yırını, Tatlı Zeer, ve Onıñ sözlerini pek begendim. Onı arağanda añladım, o, Yunus Temirkayanıñ şiiri edi. Men deyim, öyle dülber türkü, dülber sözler, bizim qırımtatar sözlerimiz. Anda men onı tapayım. Bardım kitaphanege, anda bizim şairlerimizniñ çoq şiirlerini oqudım, bir yıl oqudım olarnı. Pek begendim, bizim tilimizge sevgi öyle bir mende doğdı, balaban sevgi. Nu, biz evde er vaqıt qırımtatarca laf eter edik, amma öyle, belkim, aramızda biz epsimiz rus, inglis, türkülerni, türkülerni eşittik ve onıñ içün öz ziyerlarımıznı biz tek toylarda eşitemiz. Men de istedim öyle bir zemaneviy yaşlarğa lâyıq bir muzıka yapmağa, yaratmağa ve anda Eşref Şemiyzadeniñ Közyaş divar poemasını pek begendim, anda bizim dilimiz öyle dülber ve men yazda başladım öz albomnı yazmağa ve Eki biñ yigirminci senesi men onı çıqardım, Yalı boyu albomı. Anda eki türküni men yazdım sözlerni, birisi ise Refat Çaylaqnıñ Menim yüregimdesiñ şiirini men qullandım. Muzıka menim. Planım edi, sevginiñ üç tarafını köstermege, yani noqta yeri bu ayırıluv. Yalı boyu yırı bu yanı bir sevgi ve yüregimdesin bu aqiqiy sevgi içün yır. Ve.
Kimge bağışlanğan yır aqiqiy sevgi içün? Sevgilimge
bağışlanğan, o biliy. Men prosta halqara onı söylemeyim. Men adamlarnen tanış olğanda. Bu adamlar qırımtatar olmasalar, meselâ, yazda çoq kelgen başqa memleketlerden adamlar ola ve olar eşitseler menim adımnı, Dilâra, a, nasıl bu ad, sen urus degilsiñ? Men deyim, yoq. A, kim sen? Men deyim, qırımtatar. Ve şu arada sen, senden soraylar, kim olar? Qırımtatarlar. Ve sen olama, olamay can söylemege, çünki sen bilmeysiñ. A bu menim içün bir pek müim bir şey, çünki sen bilseñ kim sen, sende içinde öyle bir quvet doğa, sen endi oluysıñ söylemege, men qırımtatarım, bu böyle, böyle bir halq, Qırım, Qırımnıñ yerli halqı, olarnıñ bar öz. Tili, öz medeniyeti, öz tarihı. Bu pek müim şey, çünki adamnıñ içinde quveti doğa, birinciden. Ve til, bu eñ müim, sen özüni qırımtatar desen, tilni bilmesen, sen qırımtatar degilsiñ, tek ad seni qırımtatar yapmay. Çünki şimdi bizim tilimizniñ. Pek çoq bar inkişaf yolları. Bizim tilimiz yüz yıldan belli endi tura bir yerde ve inkişaf etmey. Çünki biz onen qullanmadıq, bir qaç yazıcılar bir şey yazar edi ve boldı. Bizde bar çoq imkânımız inkişaf etip bizim tilimizni kötermege, yükseltmege. Meselâ, bizim radiolarımız, olar. Pek isteyler yañı türkülerni öz radiosında çıqarmağa ve bizim yañı yaratıcılarımız bizim Qırım tatar tilinde yazsalar yırlarnı, onda endi radioda olarnı pek bahtnen olarnı kirsetecekler anda. Soñ bizim çoq Edebiy yarışlarımız keçirile. Anda Mülkün qırımtatarca yazıp eserlerini ğalebe qazanmağa ve daa da çoq öz yolunı qırımtatar tilinen açmağa, yol tek Qırımğa degil de, Qırım halqına, amma dünyağa da. Çünki bizim halqımız öz tarihımıznı bilse, öz yolunı tapacaq. Çünki Artını bilseñ, ögünü de bileceñ. Ve tilimız buna pek çoq yardım ete. Bu eñ esası, menimce, til seni qırımtatar yapa. Er yırcı, çalğıcı istey meşur olmağa, birinciden, kendi içün. Amma mende, men qırımtatar edebiyatını oqumağa başlağanda, men özüme öyle bir yañı, Maqsat qoydım, birincide bizim medeniyetimizni çıqarmağa, birinci yerge, köstermege dünyağa nasıl bizim tilimiz, tilimiznen mülkün yañı şeyleri yapmağa, çünki baqsañız bu, bu dünyada tek ingliz tili degil de, ble, Hit yazalar diger-diger tillerinde, öyle baqsañız, Tarkan, meselâ, tek türk tilinde yazar edi ve bütün dünyağa meşur oldı. Soñra baqsañız, şimdi Rumaniyada çoq öyle türküler ruman dilinde yazılmış, amma bütün dünya olarnı eşite, çünki til degil de, muzıka içün. Şimdi sen diñleseñ, ingliz Türküni sen bütünini añlamasañ da, sen begeniysiñ, çünki muzıkanı begeniysiñ, o, birinci yerinde. Onıñ içün menim maqsadım bizim tilimiznen yapmağa yañı muzıka, çünki öyle bizim tilimiz inkişaf etecek, onı diñleycekler, onı isteycekler oqumağa, ögrenmege. Böyle. Ve endi şimdik mende yazıla yañı bir albom, amma onı Çıqarmaqtan evel men eki singl öyle çıqardım. Birincisi Sıcaq, bu Çerkez Aliniñ şiiri. Men onı pek begendim ve istedim oña muzıka yazmağa. Bir yarım saatniñ içinde yazdım bu yırnı. Qaysını bile yerlerine? Sağ ol, men de seni seveyim. Küçük olanda Emine kene de er vaqıt menim artımdan keze edi. Şimdiki kibi. Ve yardım eter edi. Bu biz onnen mektepke bardıq. Ayseryazmon hayaları. Men instagram saifemni alıp baram ve anda men emine baqmadan men bir şey anda post post yollamayım bir şeyler çünki emine metinlerimni baqa dey anda bilmem ne sen yazdıñ men añlamadım adamlar da añlamaycaqlar başqaca yaz Ve able oña ekzamen berem. Soñ o maña pek çoq yardım ete, kontsertlerge barğanda o meni azırlay. Saçlarımnı, yüzümni, er şeyni o azırlay. Menim yırlarımnı men yazğanda olarğa eplerge foto kerek, yani obloşkalar. O menim grafiçeskiy dizayner, pek dülber çiza, yaza, o resimci.
Resimci Emine.
Resimci Emine, resimci Osman kanalında. Baqıñız, men yazğanda qırımtatar tilinde mende bar üç dane filolog dostum. Şiirlerimni yollayım, olar menden bunı teşkeriler, baqalar ve söyleyler, anda. bir şeyler kerek deñiştirmeye, men onı deñiştirem. Videonı menim pek yaqın dostlarım çıqardılar, Leyla ve Elmaz. Olarğa çoq-çoq sağ oluñız dep aytam. Çünki olar keldiler maña, Qara çölge çıqtıq, çölge ve anda öz videonı çıqardıq. Ep dostlarım yüksek tasilnen, olar pek istidatlı ve er kes öz işinen oğraşa, güzel, böyle, yaratıcılar. Ve Leyla Elmaznen olar güzel video çıqaralar. Onıñ içün, qısmet olsa, yañı yırımda kene de Leyla meni çıqardı. Onnen şındık montaj yapayıq, qısmet olsa, çıqaracamız yañı yırımnı. Men bellesem, eñ büyük problem şındık bizde tilnen. Ve bu yañı yırcılar ve yañı yırlar onı çezmege olalar. Amma bunda bar öyle şey, çoq yırcılar bar, olar añlamaylar qırımtatar tilini, amma yırlaylar qırımtatarça ve o eşitile. Able alıylar, men bileyim, satın alıylar şiirlerni. O da eşitile. Çünki sen özüñ yazğanda, sen yürekten yazasıñ. Sen satıp alğanda bu şiirni, onı başqa adam yazdı, onıñ içün o duyula. Onıñ içün men isteyim yırcılarğa öyle tilemek, öz tilini añlamağa, onı ögrenip, Onnen qullanmağa başlasañ, soñ özüñ de yazmağa olursıñ. Albomda şimdi qaldı üç yır. Ve anda men isteyim öyle, anda şimdi azır yırlarda ep şiirler menimki, bir yerden almadım. Ve anda kene de bilmeyim, kemane olacaq, olmaycaq, çünki sıcaqta men endi kemanesiz edim, öyle bir balada oldı, romans. Desem, nasıl desem, bu yır, yırnıñ yüreginde, ablemen aa yırlağanda, bu qırımtatar aynenelerge beñzegen bir şey. Çünki eñ sıcaq er adamğa bu ananıñ sesi. Ve men istedim, able Aynen ayneni yırını böyle tikaran deñiştirip, menimce yırlamağa, öyle po motivam söylesem olur. İşte ki, yırnıñ eñ kulminatsiyası bu ayneni çalğısı, nağmesi, öyle olsun. Baştan edi er şey sevgi içün. Ya, mende yedi yır endi bar, mende üç ingliz tilinde ve Dört tane qırımtatar tilinde bütün, butunları sevgi içün, amma qısmet olsa yañı türkül, o, yaşayış içün, öz yolunı seçmesi içün, menim öyle bir otvetocka, nasıl desem, avle bar, avle reperler bir-birinen söylegende, avle, dis, yoqsa nasıl deyler, öyle. Sezonda men kafelerde kemane de çalar edim, yırlar edim. Begendim, onda çoq fanatlar bar. Yırcı olsañ, señ isteysiñ seni diñlegendiğni. Olar meni diñler ediler. Güller bere ediler. Çünki olar kelir ediler sanki bir kontsertke. Men anda bir-eki saat yırlar edim, çalar edim. Soñra kettim ştek balabağçanda, anda muzıka derslerini berem balalarğa. No şimdi kontsertler tek bir Hıdırlez Derviza bayramı olsa bizde anda şeerde, anda baram. Bizde çoqlaşa yañı artistler, yañı yırcılar, çalğıcılar ve bu meni pek quvandıra. Çünki muzıkamız bir yerde turmay. Meselâ, on, on beş yıl artında bizde çoq edi fokus bizim halq muzıkada, amma şimdik çoq, çoq yañı bestekârlar bar bizde, peyda oldı bizim estradamızda ve Bu pek güzel. Ve bizim estradamızda şimdi öyle çoq yañı janrlarda yazıla yırlar ve yañı yırcılar kele. Men olarnı çoqusını diñleyim. Ebet, ne içün bizge kerek çoq yırcılar? Çünki muzıkada çoq janrlar bar ve men bunı birisini diñlesem, menim dostum başqasını isteycek diñlemege. Ve meselâ, olsun pop muzıka, rok, caz, Ambient, er şey bizge kerek, elektromuzıka ve şimdi bizde toy, toy merasimden ğayrı çoq kontsertler bar, anda bu muzıka pek kerekli sayıla. Bu menim ekinci muzıka mektebim, Qarasuvbazardaki. Bunda men. Ögrendim kemanede çalmağa ve yırlamağa. Mında menim eki eñ sevimli ocalarım işleyler daa, kemane ocası Şemşedinov Erin Ekremoviç ve yır ocası Façuk Viktoriya Vladimirovna. Mında oqudım ve soñra ise Simferopolde oquv yurdumğa kirdim. Kimı men diñleyim? Halisa Ablayevanı diñleyim bir qaç türküni. Rianna Tarkova, onı sevem pek, çünki onda em qırımtatarca ve ingliz onıñ yırlarını pek sevem. Soñ yañı bir reper bar, oy, adı pek mot, yallam. Özüniñ adı Ali, a psevdonim onda bir şey, Li, bir Killa, nasıl mı? İşte. İştirak ettim, ya, amma men kirmedim bu on yırcılarğa, ya, men bilmeyim ne içün, amma maña telefon açıp soradılar menim türkümni bir radioda. çıqarmaq, bu Qırım siyasınıñ saibi ili, nasıl söyleyim, organizator da. Men pek qasevetlenmedim, çünki men endi öyle yaşqa keldim, meni yarışlar pek qasevet etmeyim. Bu yarışlarğa men çıqmasam, çünki endi men bestekâr olaraq özümi duyam. Birinciden, ve yır yarışlarını men endi keçtim, tatlı ses da edi, kim edi. Onıñ içün şimdi men çoq menim muzıkama vaqıt berem, diqqatımnı berem ve o, maña baht ketire. Başladım men alternativnıy rok, pop, pop-rok bar edi, ve şimdi men endi çevrelem folk-popqa. Bu bizim halq muzıkanı pop muzıkanen qarıştırsañ, anda tekaran men rok motivlerni kirsetem ve qısmet olsa, yañı yırda olacaq Iron Be tikaran.

Yahşı. Buzlanmadımı? Yoq.
Men laf etkende men buzlanmayım. Sıcaq ketirdim.
Ya, men sıcaq ketirdim.